Video hmasa lam ṭhenkhat a kan tar lan tawh ṭhin angin Indopui pahnihna a zawh fel hnuin Juda-ten an puala ram hran din ve an tum avangin khawvel ram hrang hrang aṭangin Palestine-ah an pem lut chur chur a. A hun laia Palestine awptu British sawrkarin a phal loh hnu leh Arab hovin nasa taka an do dal chung pawhin a rukin an nunna thap tak meuh meuhin Israel ram din tur hian an inpein an lut ru chhun zawm zel tho va. Jewish Agency hruaitu David Ben Gurion te khan Independent an puan rual a, Arab ram tena an do rawn nghal tur thu an hriatchian sa em avangin anmahni dopui tur hian khawvel hmun hrang hrangah volunteer an lo zawng lawk ve sa thlap bawk a. Chutianga Israel kohna chhanga a ram hrang hrang atanga rawn inpe te chu Makhal volunteer tih niin an zinga tam ber chu Indopui pahnihna atang rual sipai tana a ral lo do hrep tawh te kha an ni a. Pilot eng emaw zat an tel ve nghe nghe. Kan hriat angin ram ding tir Israel khan heng hun lai hian jet fighter emaw bomber emaw tak ngial pawh neih sa engmah a nei lo va. Mahse ram dang atanga an mahni rawn dopuitu Makhal volunteer indopui pahnihna Japan bawmna leh operation hrang hranga a lo tel hrep tawh te khan German sipai tena Checloslovakia vela an hluihlawn leh an hnutchhiah thlawhna hlui te la khawmin engtin tin emaw an siam tha a, chung bomber te chu Arab sipai te chunga bawm thlak nana tangkai taka hmangin Israel ram ding tir hmelma sipai tena an lak mai loh nana lo venghimtu leh lo humhimtu tangkai tak an ni a, Israeli Air Force lungphum phumtute pawh anmahni tho hi an ni. Israel ram ding tir humhim tur leh dopui tura ram hrang hrang atanga rawn inpe Makhal volunteer te chanchin kan tarlanna vedio la en ve lo te tan description ah vedio link dah a ni a, in lo en vek dawn nia. Tichuan German sipai te hluihluan hnu bomber tawl tawh tak tak pali vel atanga bul tan kha vawiinah chuan German Air Force ai pawh a ropui zawk leh khawvela Air Force tha ber ber te zingah an awm vang tawh a ni a. an hmasawnna hi a ropui thlawt a ni. Israel ram dinna nihlima hmelmate laka humhim tur leh dopui tura ram hrang hrang atanga sipai an rawn inpe chur chur ang khan, vawiin thleng hian Israel khua leh tui ni lo, ram dangdai atanga Israel sipai atang hi tam tak an la awm chhun zawm reng a. Chung sipai te chu Lone Soldiers tih niin a tlangpuiin heng Lone Soldiers te hi Juda thisen kai Israel tana eng emaw tak tih ve ngei duhtu te an ni deuh ber a. Europe mai bakah African countries leh America atanga involunteer an tam tlangpui. Kan hriat angin Israel-ah chuan mipa leh hmeichhia pawh kum sawmpariat an tlinin sipaiah an tan ngei ngei a ngai a. A rei lo berah mipa tan kum thum leh hmeichhe tan kum hnih ṭan a ngai a ni. Mahse hei hi Juda kulmuk Heradim ho chuan ṭul ti lovin an do dal a. Israel din a nih hlim khan Prime Minister David Ben-Gurion-a'n Heradi Judate tan hian ngaihna thiamna leh an sakhuana kalphung humhim zel turin a lo tiam tawh nia sawi a ni. Heradi ho hian Messia lo kal leh hma a, mihring taka Pathian ramtiam lo din ve tawp chu tul ti lovin, ramtiam chu Messia lo kal huna chan chauh turah an ngai a. Hei vang hian ramtiam din tur leh chumi humhim tura mihring taka beih chiam chu tul an ti ve lo a ni. An tu leh fa te pawh an that lai hun sipaia hmanral tir ai chuan an sakhuana kalphung in zirtir nana hun tha pek an duh zawk a. Hei vang hian Heradim Juda sipai atang an tam lo hle. Mahse thenkhat erawh an chhungte rem tihpuina lovin an tang lui ve tho va. Sipaia an tan tak avanga chhungtena an tui thlar tak te pawh an awm reng bawk. Heng bakah hian chhung leh khat nei mumal lo, falak leh fahra eng emaw zat englai pawhin Israel sipaiah hian hmuh tur an awm ve reng bawk a. Hetiang chhungkhat nei mumal lo leh chhung tena an tui thlar tak Israel sipai a tang mek te hi lone soldiers ho zingah khan chhiar tel an ni ve bawk. Heng lone soldiers ho hian sipai pangngai aiin hlawh an la hnem zawk a, hamthatna dang zirna leh in leh lo dinna tur kawngah te leh lift chungchangah te pawh sipai dang ho aiin hamthatna an ngah zawk bawk. Ram dang atanga rawn inpe te ho phei hi chu kum tinin an chhung te hmu tura thla khat chhung foreign-a zin chhuah phalsak thin niin an zin nasen so hi Israel sorkarin a tumsak thin bawk. Israel sipai zawng zawng zinga za a pali vel lai chu lone soldiers ho hi niin chung zinga a zat ve vel lai chuan combat force zawmin indona mualah an lut a, Israel tana nun hlan ta pawh sawi tur an awm nual. Sanghnih sawm pali a Israel in Gaza a rawn tum khan Israel sipai thi te zinga US atanga rawn in volunteer kum sawmhnih panga mi lone soldier Mark Steinberg pawh a tel ve a, A ruang hi US-a thawnthlha lovin Israel sipai martar-te thlan mual Mount Herzl Cemetery-ah ropui taka vui liam niin, an vuini hian Israel mipui singthum chuang lai pungkhawmin maksa an zahzia leh Israel tana a inpekna an ngaih ropui zia an lantir a ni. Kum sang hnih paruk ah Philadelphia atanga Israela pem lut lone soldier Michael Levine pawhin Hezbollah helte nena an inbeihna ah a hmangaih Israel tan a nun a hlan a. A thih atanga kum thum liam hnu sang hnih pakua ah a thian tha thenkhat leh IDF a lone soldier lo ni ve tawh thenkhat in thu rual in Michael Levine hriat reng nan hian lone soldier center an din a. Lone Soldier Centre hian vawiin thlengin Lone Soldier te hamthatna hrang hrang ngaihtuah puiin sipaia an tan tawh loh hnu pawha Israel-a nunphung pangngai an neih chhunzawm theih dan tur te in leh lo din chungchanga leh kawng dang hrang hranga Lone Soldier te tan hian hna tangkai tak a thawk a. Lone Soldiers inhmuhkhawm leh chaw ei khawm te program dang eng eng emaw te pawh huaihawt thin niin heng an intawhkhawm ni te hian an hlim thin hle. Lone Soldier Centre chauh lo pawh hi Lone Soldiers te ngaihsaktu leh an hamthatna ngaihtuahpuitu pawl dang tam tak leh thianho inthurual te an awm nual bakah Israel ram mipui mimir hrim hrim hi an ram venghim tura rawn inpe Lone Soldiers ho chungah hian an tha in an ngil nei hle a. An kawngkhar hi Lone Soldiers ho tan chuan engtik lai pawhin an hawng em em reng theuh a ni. Israel rama hmeichhe dinhmun chawi sangtu pawl pakhat Momentum min, khawvel ram hrang hranga lawn soldiers te nu ho, an fate hnathawhna hmun rawn hmuhpui tur leh Israel rawn tlawh tura an hui khawm tumin ram hrang hrang atangin nu sawmhnih pakua zet, an fanu leh an fapa te sipai tanna hmun tlawh hian Israel-ah a rualin an rawn zin a. Hemi ni hian Israel sipai thuneituten lone soldiers zawng zawng chawlh pein anmahni rawn tlawhtu an nute nen hian hun hlim awm tak an hmang ho va. Hetia khawvel ram hrang hrang atanga Israel hmangaihtu nute leh an fate an han inhmukhawm hi hlawkthlak an tiin an hlim kher mai. Kan hriat angin Israel sipaite hian englai pawhin indona leh buaina neuh neuh hmachhawn tur an nei deuh reng ang a ni a. An silaite pawh an hmang rim hle thinin an nunna an thap tak meuh meuh a ni a. Chutih lai kara ram hla tak tak atanga Israel chhana involunteer duh tlat thalai rual heti zat leh, An hmangaih an fate chutianga nunna thap tur tak meuh meuha kaltir phaltu nu leh pa a bikin an nu te ho hi an ropuiin an ngaihsanawm tak zet zet a ni. Nu thenkhat phei chu an fate pakhat mai ni lo, fapa pahnih ngawt mai lone soldiers-a kaltirte an awm fur a. Chicago atanga rawn kal Lori Garber Amram pawh a fate pahnih Ben Amram leh Johnny Amram te Israel ram chhung ngeia sipai uniform nena a han hmuh meuh chuan a hlim kher mai. Anni unau ka hrin ni tih loah chuan vawiin hi ka hlim ber ni a la ni hialin ka hria, tiin a sawi hial nghe nghe a ni. A fapa naupang zawk Ben Amram hi ama duhthlanna ngeiin infantry unit ah awmin theihtawpin Israel tan ral a do mek a ni a. A u zawk Johnny Amram pawh hi sanghnih sawm pali kuma Israel-in Gaza a run tum khan Operation Protective Edge chhah a lo tel ve tawh nghe nghe a ni. US atanga lone soldier-a rawn in pe bawk. Aia-let Harbater hi a awmna Artillery Combat Unit-a hmeichhe awmchhun a nih mai bakah a sangkhat zakua sawmli pariat-a Israel Independence War-ah khan Israel tana dopui turin a pi a lo in volunteer tawh a. Sangkhat zakua sawm sarih pathum Yom Kippur War-ah khan a pa in Israel tan ral a lo do ve tawh bawk. Heti taka Israel hmangaihtu chhungkua hi an ropui a, Ayelet hian IDF combat uniform nena a nu a lo kuah thei chu a lawmzia leh a inchhuanzia uar takin a sawi a. A nu pawhin hetiang fanu a nei hi vannei a intihzia leh a fanu a chhuanzia a sawi bawk. Hetianga lone soldiers te leh an nu te Israel ram chhung ngeia an inhmuhkhawm theih nana ruahmanna siamtu te leh Israel sorkar pawh an ngaihsan awmin an ti ropui khawp mai. He mi ṭuma tel remchang ve lo te pawh hi khawvel ram hrang hrangah lone soldiers chhungkua tam tak an awm a. Lone Soldiers thenkhat hian an chhungte hmu tura chawlh an hmuh changin an chhungte hrilh lawk lova surprise an ching a. Tuna kan thlalak thlir mek hi France atanga Israel Lone Soldiers ten hrilh lawk lova an chhungte an surprise lai thlalak niin an nu leh pa te hian kum khat chuang an hmuh tawh loh an hmangaih an fanu leh an fapa te Israel tana nunna thapa sipaia inpe Hun harsa tak leh hel ho behna hrang hrang an hmachhawnah an pal tlang hnu a, dam taka anmahni inchhung lum ngeia an han hmu leh thut hlawm hi an lawmin an hlim kher mai. Nu leh pa te tan chuan ram hrana fa te lehkha zir ringawt pawh ngaihtuah a nat duh tehlul nen. Israel sipaia indona muala fa te zuan luh tir chu thilna mai lo tak zawng a ni ngei mai a. Fate ngaihtuah avanga mutmu tuah mumal loh chang pawh an nei fo ngeiin a rinawm. Chutianga an ngaihtuah leh an hmangaih em em an faten hrilh lawk hauh lova an in a, an rawn thawng thut hi nu leh pate tan chuan mittui ko chhuaktu a tling ve ngei a ni. Tun tuma tan chuan kan duh tawk leh rih anga he channel la subscribe lo te lo subscribe ve turin leh video te min lo share darhsak ve turin ka ngen cheu a next video a inhmuh leh kan tum dawn nia mang tha ule.